kanyika kedu kanonaka boys tenda tenda tenda wariona chimbetu ndokufa azviona imi kufa hamuna kuzviona futi hamuna saka hamuna chamakavona ndimi futi mhando inopedza gore makangochiona iyemi 2024 gore rataoneswa zvisakamboonekwa vana mishe ukuzipawo kuvachibata mibato yamavoko namavoko vakati n'amberi kwekamera zvavo vachizvikurunga namavoko fifi wamaififa achipenengura zamunda mbunduru chikomo chinoera nyika ikaona zvinoera zvakazarugwa bhaibheri kupenengugwa kusvika kuna zvakazarugwa gore radzoka rejina nemaekera akakura sengoma akaita mari nawo kunge natasha nyemba nasandra ndex night of wonders mawonders apanga akatangira pakufunga kuti angazadza national sports navashoma mairo kadhiya nababaro kadhiya vakaramba na 2024 gore rekutanga vokunzwa munhu wemurume achiti ndogarira vana baba para vakasimudzwa muhuru vana mudiwa pasina nguva mazimba anga atoita muvhoni iye aripiko paradzai mese mazuva ano gore radigwa teini nasulumu gle mapfumo nashadhaya kuramba maakwa ndozvavakagaya auye mabhedhubhedhu mabhedhubhedhu vachibhedhura zvomadzimai emly takavoneswa zvakavanzika zvomugemenzi kutamba zvavo mberi kwedu vari muswinda mukomana wokuisa vhayagira mujojo tengi remvura yepachechi pabulawayo apa pachechi vanhu vakahwa kuvhita vhita vakafunga kuti vabatwa nemweya wadhavhidha 2024 gore rapisa nyati family neponzi ye6 gun gore rapfekwa machira edheko nadhokasi moyo edhongi mastaira akazongopera musi warase vane liver vamadungwe vaibuditsigwawo propati mumba propati tiri kutorevaiwo masofa rinenge shatu yadigwa mvura ine munyu webakayawa grendi challenge hedu heda hatina kugutsikana rikifaya wakangohlamo mupunga ndobva zvatoperera ipapo 2024 mitambo yemanjuzu nanayaya 2024 gore raindwa kukoti nemabhodhigard chimombe chikavharigwa mukati semombe chataingoziva zvedu gore richitanga ndechekuti mwenje ndiye akabira mwando muna patricia gore rakaitwa mawinda promotion pamberi ngwabva zvimwe zviso zvataisafunga kuti zvinorobwa munhamba paakazohekwa instagram yamr akwaya zviri muhana mukati samapitikoti zvikaonekwa saka 2024 igore rakadliwa minamba hilary ndokurovogwa ndokurambwa ne40k mudhiginyira harisi business fembera fembera haisi business hakuna business rinonzi ndinotangira ipapo githi tek inoramba fembera fembera kufembera kuti saka profiti ingava marii saka tine mapos machines business ingarinakidze githi tek pos is an android based online cashier point of sale application with a web portal admin backed api zvokubatsirei manje pabusiness

kubata kutoti dzvii raita kunge ngoma 2024 gore razunzwa mazakwatira mberi kwavakuru joni kwaisungwa munhu kwede mbijana tifin hadiche zvaanga achatiurayisa vanhu aitokoliswa zvake nana jabi murasta mazimbo mazimbo zveshuwa ruth takafara tanzwa kuti gofundme yarohwa hana dzikazorova tanzwa kuti mari yemusikana yarohwa musikana akasvika pakutozotisiya rest in peace shugeta nabutterfly vakatipa maresults ezvavairova mikova yakapfigwa beverly beverly the bevering mistress zvasvava zvino zvibevuriso 2024 2024 gore rarohwa makapu clash kukabuda vanapfira dent madedido murobodeda madzimai nechikwinipini kutsamwa kune lebanisha akabudikirawo 2024 2024 gore rabhagugwa 4 million 4 million yakatorova takatarisa kudai ras pombi mukomana wekupfapfaidza nepombi ndokupombera mai vasahwira zvake nepombi 2024 gore ratanzwa dzadhezi seuma sandra nakwanai gore ratazoziva kuti aiwa zverejendi ranga ritori mnhapwa pamusha paro pane imwe nguva imwe cheteyo dhezaidhindwa une fortuna vamadungwe vachirova chamutengure checommunity service kudombora mwari stopover bovo rinobovogwa nevakomana ava handide kutamba naro ndosaka tichitovati vabobore kwenyu vanga vati vasvika here kuzobovora kungokonoregwa mvura mukono uno kungoitawo iyo nherudzo bohozi iripo hatiite chiiteite basa iri tagara naro tinoriziva tikabvira tauya kuzongoita geological survey hatipotsi taakutorova boho drilling casing ndopaya patinoita iya double casing installation yatova nyaya yakapera kare bho mvura watova muchochororo tiri norudzo bohos we are very reliable affordable and available nerudzo bohos on facebook go whatsapp us on the numbers that are showing on your screen kuzama nyanga sounds uku kwaivugwa dafu bhebhi mama vaiti mutsve neguma akakwereta mwana kuzorwa fotokavha ndikabvisa futi 3 dollars kusvika riiniko ndichidyiwa nevanhu ava mhani 2024 gore ratongwa nyaya kumachifi machivana chifi mutasa nahedman chigodora 2024 gore radzabhemegwa pana varoma tariro aibatwa panonakawo necomment section ko iye chiko chine musoro chaida kutaura kugarira masofa kuita sei kana ukawanda uku usafunga kuti nemumusoro dzawanda dzakati kahlamadza rotonopera ndedzadhevhu dhevhu waingotsika ngadheni yaada chero patricia hedu ndiye akatirwadza vamwe havana basa mutsvene gume tikamunzwira tsitsi dzadhevhu namai mutsvene dzikatikandisa hakata kusvika mukomana akukakatana nachivharo 2024 gore rapiwa vanhu mota kunge mandire ratopera zvaro ngarinake gore ra 2024 ngatinzwei nhau mururimi gwedu kwechindevele ngomvele nguva yetu wedevele nyuzi lokanyika mambo

ngarichienda zvaro iri ra 2024 ngariende zvaro ko kune vaye vaiti this is my year ratopera manje toita sei chichatiuraya gore risati rapera itex kana kukosora chaiko tichadzibvisa itex asi kana zvakadaro kutachiraini ngakubviswawo tex kanyika kedu kanonaka boys inga wani takati motikari hatichatengesi munongotisiyira mari tokupai mota tiri pakuru deals madhiri evanhu vakuru tinotengesa matoyi evanhu vakuru import your vehicle with us kubva kujapan kana kuuk vanoda dzakapinda kare dziripo bata hana yako katatu oti mwari ndipei mari nditenge mota kupakuru deals prince edward street and kona josiah tongogara ndo patinowanika from 7 am to 7 p m manheru ko achootimi uduru sudye muto na mazero zero ladies and gentlemen my name is general fire kolo baba jujunkwasha akazeta wezhira wezhara wezho wezha